अरे काकतार बैग लऽ कऽ कॉलेज तू जाइ छै हम बजै छी मैथिली इंग्लिश झरै छै रो बाप नहि तकल कै रो अरे बाली रे बाली एक बेर आओर गीत गाबै छै ई- ई- ई- एगो आओर गीत गबै तऽ अपने तक

एह एह हम्म, हम्म, अरे बाप रे बढ़िया वाला गीत गाबै छियै प्रेम वाला एह, एह, एह, जी, गे, अरे तकते आब तकते तकते तकते आब देखै छी एगो गीत वाला ऑर्केस्ट्रा वाला गेबै हाँ आर्टर हम्म, सब मैना के ठोक तोरा ढोरिए में खोट सब मैना के ठोक तोरा खोरिए में ढोक नहीं तकल करो पा

फेर बढ़िया गीत गाबऽ पड़तै रे बाप रे हे अरे बाप रे बाप बढ़िया गीत गाबऽ पड़तै बाहरो फूल बरसाओ हाँ ई गीत में जरूर बाहरो फूल बरसाओ तेरा महबूब आया है बाहरो फूल बरसाओ कनी बता की होनी ये ये कनी तकियो ने रे बाप रे ए ए कनी कोनी कोनी

तखन से अहाँ हमरा पीछा कर रहल छी की बात छै करै छी एहि दुआरे आ तऽ देखलो बड़ सुंदर लागै छी ये केने से हम सुंदर लागै छी हम तऽ अहाँके माय के उम्र के छी माय के उम्र की तैसे की बुझाय छै हम अपना ले नहि करै छलौ ये हमर बाबू जे चलै ने तकरा ले खोजै छलियै जे हमरा बाबू के नया कनिया भेट जेतै हमरा एगो माय भेट जेतै ये

हमरा ला शर्म के कोन बात छै हमर बाबू अहुरिया काटि काटि के भरि दिन भरि राति रहै छै ये अहुरिया काटे तो हम की करियो जो दोसर छी ना दोसर के पटे भी है दोसर जगह कन्ना जेबै हमरा बाबू ला अहीं बड़ पसंद छी अहीं बड़ पसंद सही में कहै छी ला शर्म होबे नहीं करे दोसर बेटी पुतोह के छेड़खानी करे ओत्ता देर से हम एकरा देख रहल छियै कि कोई देख नहीं रहल है एने ओने हम ताक रहल छै लाज शरम हमरा भ गेल तै हम एना करके मुंह उठेलु ओना अपने लाज शर्म के कोन बात छै लाज शरम हमर के बाबू कोन के हुरिया बंद भ जेते बा त बियाह भ जेते त त अहुरिया काटे छै त हम की करू अहु छिया काटे है त ए, सुनू ना ए, सुनू बता द कते देर भ गेल हाँ, बगल में स्कूल है आ कहलक हम अभी आबै छी

आँय? सही बात सही कहली अहाँ के आँय? आ ई तखन से हमरा पीछा कर रहला पूछे छी किया पीछा हमरा करै छी तऽ हमरा की कहै है पता यऽ अहाँके हाँ। हम अपना बाबू ला पीछा करै छियो है, ई अपना माय अहाँ बनै के छै शर्म नहीं लागे है शर्म- हमरे कन्या भेटल हन है कु कहला कहीं बाबूला कि हमरा- जाके दूसरा मैं खोजब हमरा हमरा बाबू करिया मरि गेल छी ओ भरि राति भरि दिन उड़िया काटे ताहि दुआरे ये मर गेल छ

बातो बातो में पटा ले है कन अरे ए, सब छोड़ू चलू चलू आ जाओ आओ नया मर गया हन पता देख लेलिए सब्सक्राइबर बाबू अपना बाबू ला बहु खोजै छलिए सेहो नहि भेटलै आब लागैए कि हमर बाबू राति दिन हुरिया कटिते रहतै हमर वीडियो नीक लागे तो जरूर सब्सक्राइब करब लाइक करब कमेंट करब आ लाल बटन दबेनाइ नहीं बिसरब